Croeso i Gastell Ddemlin i wrandawyr Radio Beca. Uh, heddi, gêm gytre gynta Clwb Rygbi Castellnewi yn y Bencampwriaeth ar ôl dyrchafiad uh, llwyddiannus flwyddyn diwetha. O'n i'n meddwl byddwn ni'n dod gynta lawr i'r hen rawdaf awtor yn leodd, leodd yr hen glwb tan sawl blwyddyn ôl bellach. Ac o'n i, mae'n tua hanner di deuddeg nawr, a ni wedi cyrraedd Dol Wiber. Yy, o flan, o flan amser, wrth gwrs, mae eisiau peint fach cyn, cyn i'r gêm ddechrau. Yy, a braf iawn gweld yr enw Cymraeg lan ar dar ymwelwyr, war y glynedd heddi. Ac fan ni, mae'r bwyd wedi dechrau de, beth un o gloch. Yy, clwb yn ei anterth nawr, mae tua 80 wedi troi lan o'r clwb 150 i gael y, y pryd cyn ni, a'r yy, doi beint holl bwysig. Uh, so benni bita nawr a byddwn ni'n barod i ddechrau'r gêm. A dyma'r clwb ar ei newydd wedd wrth gwrs. Uh, chi'n gweld ar y dde fyna. Uh, hwnna yw'r cwt newid a jyst hwnna oedd i gael am, am sawl blwyddyn. Ond nawr, maen nhw wedi ehangu nawr i gynnwys yr ardal bar a'r, a'r lle le mae priodasau ac yn y blaen yn gallu cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. A fel chi'n gweld, mae'n agosau at anryd i doi, mae'r ceir yn dechrau dro mewn. Uh, o, bydd hi'n fwy llawn na hyn nawr mewn, mewn hanner awr neu fwy. Ond nawr ni'n mynd i wneud yn ffordd lawr i'r ca. Nawr, cewch chi ychwanegiad bach posh, bach modern, lawr i Gastell Newi. Uh, sgorddwdd electronig, ddim cweith i cael ei uh, seto lan to ar gyfer heddi, ond uh, rhywbeth sy'n gallu cael ei ddiweddaru wedyn o lan yn y blwch sylwebu. A nawr beth i cwarter awr nawr i fynd tan y gêm i weld a gallwn ni Gario mlaen o safon wrthos diwetha wrth gwrs. E, gêm bant yn Llanharan wrthos diwetha. E, tro cyntaf ni gwrdd y Llanharan erioed wedyn ni. A ennill 62 i 27. Gath un o Llanharan faint pwynt bonus am y 5 cais. Ond gath Castell Newi 9 cais i gyd. E, Mike Jones, yr, y mewnwr, yn sgoro hat-trick. A hefyd, Dan, Dan Bach, Dan Davies, yn sgoro dwy. A mae fe ar contract ddeiol nawr gyda Cwins Gyfyrddin. A mae fe'n cael ei gêm gyntaf i'r Cwins heddi, so pob lwc iddo fe hefyd. E, gen ni weld a deithryw newydd trwyddo o Gyfyrddin erbyn diwedd y dydd. A crwt arall sydd ar contract ddeiol hefyd am Lenny yw Jack Parry, e, prop, mae'n dechrau heddi, fe hefyd gyda Cwins Gyfyrddin. A chwaraewr addawol ifanc arall sy'n cael ei e, ddod trwy'r clwb. Mae'r Mae'r clwb yn ffynnu nawr gyda bois ifenc. Lot o'r bois y tîm cynta un, wedi dod lan da'i gili tua tair, pedair blynedd nôl nawr, o'r bois i enctid. A dyma ni da, just wedi cico bant. Uh, hanner i doi ar bnawn godidog di sadwn lawr yn ddol wiber. Uh, gasell newi heddi yn y gwyrdd a'r gwyn a glynedd yn y coch a'r di. A unwaith eto gobeithio am gêm Agored, a dim rhi agored, gofiwch, so ni moyn Glynedd i sgoro gormod, ond gen i weld siwr eithi yn ystod y dydd nawr. Felly, dim yn dechreuad gorau i'r gêm i Cysyllnewi. Uh, Glynedd newid drosi Cais. Jordan Griffiths a'i drosi gan y cefnwr Chris Moore. Sgôr felly, deg i ddim i Glynedd.

Wel, well i fi gael shot o Llyr Jones uh, beth bynnag, achos mises i'r cais na, sori Llyr. A Llyr yn siarad â ni gynnau cyn y gym. Ond gath i'r bel ti hanner ffordd a rhedeg yr oll ffordd yna. Cais i sgorio Llyr Jones a'i dodi gan Digriani. Sgorio 14 i ddeg, 14 10. So, gysylltwyd ymlid yn di dechrau o ffrydda yn, y, yn, yr, yn yr ail hanner yma. Ni lan i 17-15 erbyn hyn. A sgrym dal yn mynd yn weddol, ond uh, dim lwc hyd yn hyn tu ôl. So, doi gais yr un yw i ar un bryd. Symud amser mawr i fynd nawr, so bydde llais fach fan hyn. Mae'n 22 yw i ar y funud. Os ydych chi wedi cael cic os bod ti a y linell ddeg, ond na... Na, lle gosb y Glenedd, na'r cyfle na di mynd o. Na, tackle uchel y Glenedd ar uh, Teifion Davies fyna, so mae gyda canolwr Glenedd, gath y Garden Felen yn y diwedd. Felly os cyfle fach fan hyn i Gymru Mantes, o'r pedwar dyn ar ddeg.

Mike yn trial am i bedwerydd cais mewn dwy gem a blwyddiannus ar y siwna. Dal i fynd. Gyda cic os fan hyn yn eitha defnyddiol, a bod yn onest. Dal i o'r un mlaen. A'r dorf yn codi llais yma. Os cyfle fach fan hyn. Stefan. Stefan Evans bron a cyrraedd. Cael ei ddal yn lan sgrym i ddilyn. Doi ar ugen i ugen i Glynedd. A maen nhw wedi ennill y sgrym hyn nawr ar ôl uh, Ar ôl i Gastellnewi fwrw'r bel mlaen, felly felly clirio'r bel a felly bydd y chwiban yn mynd nawr, sa'n siŵr. Gwrthi ar grymus y Gastellnewi fyna. Os cyfle bach arall i gael. Na, cyfle glirio. Ddim yn gorau efo na. Os yma Polin yn helpu nawr. Yn fwriad yna, nawr de, os cyfle i ledeini'r bel. Mare, sir. Oedden ni'n gyrraedd y gornel? Na di, taclo dda fan hyn, taclo dda. Na, cyfle wedi mynd. Felly, gêm agos, felly, ddod â ni'n ôl i'r ddeiar ar ôl uchelfannau wythnos diwetha. Glynedd yn dod lawr, gêm galed. Uh, tri cais i ddoi yn y diwedd i Glynedd, ond 20 i ddoe ar hugain, a jyst cyn bod ni'n mynd de, fi wedi dala lan 'da cadeirydd y clwb am ei ail flwyddyn nawr, Cefin Tomos, neu Cefin Ffenestri i bawb yn yr ardal siwr. So Cefin, ail flwyddyn yn y swydd, a mae'n mynd yn wych 'ma. Odi, ail flwyddyn yn y swydd, mae wedi bod yn flwyddyn llwyddiannus, y flwyddyn gyntaf, beth sy'n gadeirydd, y tîm cyntaf yn neud yn dda, yr ail dîm yn neud yn dda, Um, cyrraedd oedd e'n flwyddyn um, hanesyddol i'r clwb, bod ni'n cyrraedd uh, Cyrdydd a chwarae yn y ffeinal yn y Millennium Stadium. Oedd e'n fraint i, i bawb yn yr ardal, y gwir i gwir. Oedd bysydd, uh, bysydd Cenarth wedi rhedeg mas, really, achos oedd pawb lan yn Cyrdydd yn cefnogi'r tîm cyntaf. Ar y tymor hyn wedyn, dechreuad gwych wythnos diwetha, dod, wel, felly, back to earth uh, wythnos hyn felly, ond dechreuad solid. Fi'n credu oedd e'n ddechreuad bendigedig wrth ddothach, chymod, ennill o 80 o bwyntiau lan yn Llanharan, lawr fan hyn heddi, Glyn Eith yn dod lawr fan hyn, chymod, fi'n credu... Um, fi'n credu bod y boes yn dysgu yn yr, yn yr, yn yr Championship, chymod, so ni wedi bod yn yr pencampwriaeth yr adran hyn o'r blaen, a mae fe'n fraint i ni fel clwb i gael bod yn yr un sefyllfa pobl fel yr Arberth a pobl fel Abertawe, Pont y Pŵl, bod Merthyr, mae'r boes mowr yn lawr mae gyd lenni, chi'n mwyn fe. Ond dylen ni wedi ennill y gêm na heddi, collon ni bai gyda doi bwynt, ond fi'n credu oedd y gêm yn y bag, dylen ni wedi rapo'r gêm na lan, chi'n mwyn fe. O'n i'n disgwyl na, chwrdd, o'n i'n ffilmo heddi tro cynta, o'n i'n meddwl, o, oh, come on, just ar y diwedd fyna. Yeah. Ond nath y tîm i enctid yn dda heddi, just i fwy bach o sglein oh, ar y diwrnod wedyn. Wel, teg, na dyfodol y clwb, chi'n mwyn, sy'n mae'r Tîm ieuenctid yn neud yn dda, chwarae mewn gêm gwpan erbyn Dolgelli heddi. Gêm bendigedig, ennill, uh, ennill gyda un pwynt, ond oedd hi'n wyn, ar y teg. Ti'n bod, a mae'r boes ifanc mas na'r dyfodol y tîm cynta, ti'n bod, yr ail dîm tîm cynta, yeah. a, a fel um, mae doi o'r chwaraewyr ma wedi dechrau yn y tîm ieuenctid, ti'n bod, fel, fel Scott Williams, ti'n bod, Gareth Davies, maen nhw wedi mynd mlaen, Timod, maen nhw'n sgwad Cymru yn erbyn cwpan y byd, timod, so mae fe'n ffraint ac anrhydedd a i ni fel clwb yn cefnogi nhw cant y cant, chi'n gwybod, efe? A, diolch yn fawr i chi, Kevin, a fi'n gwybod bod yr uh, araith yn barod, wel, araith fer nawr yn barod am uh, diwedd y gêm a'r man of the match a pethau, so gadael yeah. chi fynd nawr, o, diolch iawn. am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn, pleser. Wel, na ni rhaid gobeithio bod chi wrandawyr a gwylwyr di joio diwrnod lawr dyfyn gysylltiad Emlyn. Uh, so, da ieuenctid i ennill Yn ail dwi ennill a'r tîm cyntaf bron na fynd. Mae'n dechrau dair tymor i Gysylltu Newi a iechyd da a wylach chi to.